Helo 'na bawb! Dych chi'n iawn? Ydech? Gwych, wel dwyna hefyd yn arbennig. Dipyn gwell o'ch gweld chi. Ie wir, fi, Osian, sydd yma unwaith eto gyda stori arall sydd wedi dod o hyd i'w ffordd yma yng nghornel straeon fychan bach i. Ond mae hon yn stori go unigryw oherwydd mae hon yn un o'n straeon ni sydd wedi cael ei ysgrifennu a'i ddarlunio gan union yr un person. A mae hon ddim hyd yn oed yn addasiad tro yma, mae gennon ni lyfr Cymraeg glân gloyw newydd sbon dan llygrau! o llynedd. Ond hon ydy Y Ddinas Uchel gan Huw Aron. Falle bod rhai ohonych chi yn nabod Huw Aron uh, fel cartwnydd fo sy'n gyfrifol am y gylchgrawn mellten a bob mathau bethau. Oedd o hefyd wneud ambell i gwrs ar-lein ar sut mae wneud cartŵns a tynnu lluniau fel yna. Falle, os gewch chi gyfle, dylech chi fynd am dro i chwilio amdano fo. Ond, wrth gwrs, am rwan, da ni yma ar gyfer y stori yma mae wedi creu. A dyma mae'n dweud ar y cefn, mae'n dweud, mae tyrau'r ddinas uchel yn tyfu'n uwch ac yn uwch bob dydd. Mae pawb yn gweithio ddydd a nos i adeiladu'r tŵr fwyaf un. Pawb ond Petra. Hmm. Wel, dwi'm 'bo' amdanach chi, ond dwi isio gwbo mwy am Petra a'r ddinas 'ma. Ydach chi? Yndach? Wel, os felly te, ma' raid i mi ofyn yn gynta' i gyd, cyn bo' unrhyw beth yn gallu dechre, ydach chi yn barod am stori? Ydych. O'n i'n amech bo chi. Dach chi 'di cyrraedd ma am un peth. Os doeddech chi ddim yma ar gyfer stori, dwi ddim yn siŵr pam fyddech chi yma. Dwi'n siŵr ma ddim i weld yn ngwyneb i 'di o. Sbiwch arno fo. Ond, allai weld ych clustiau bach i wrando os gwelwch yn dda? Ie, 'na chi. O na. Dim o'ch trwyn. Dim o'ch llygad. Eich clust. Ocê, dwi yn meddwl bod chi yn barod. Felly, dyma ni. Y Ddinas Uchel, gan Huw Aron. Rhywle, rhyw dro, roedd yna ddinas o dyrau oedd yn estyn i fyny i'r awyr. Mae hwnna'n eitha uchel, a bod yn deg. A dyma nhw i gyd fan hyn, y tyrau. Waw. Mae pawb yn brysur gweithio na, mae'n siŵr. Byddai pobl y ddinas yn treulio'i holl amser yn adeiladu, pob un yn ceisio codi'r tŵr uchaf un. Allwch chi ddychmygu na llond dinas o bobl yn gweithio ar adeiladau? Pawb fan hyn, bobl yn neud brics, golchi dillad, symud bob dim fan hyn, symud cerrig. Waw. Pa bod hwnna'n lot fawr o waith. Chi'n meddwl bod nhw'n cael amser i ddiogi weithiau? Roedd pawb yn gweithio'n galed o fore gwyn tan nos i fynd yn uwch ac yn uwch ac yn uwch. Dyna nhw'n mynd. Dal i fynd, dal i fynd. Dim top i weld yn unman. Wff. Pawb ond Petra. Roedd yn well gan Petra wylio'r byd. Mae hi'n ffindio bach o wyrddni yn y ddinas. a gofyn cwestiynau. Pryd gawn ni stopio adeiladu? Pan fyddwn ni'n ddigon uchel. Pa mor uchel oes rhaid i ni fynd? Ychydig yn uwch, Petra. Ychydig yn uwch. Rhaid bod ni'n gofyn i Thed i fan hyn. Mmm! Gorfod trwsio'r twr fach yma. O ble mae'r holl gerrig yn dod? O'r tir dan y ddinas. Digon i bara am byth. Beth os oes twr yn disgyn? Casglwn y cerrig a'i ddefnyddio eto, siŵr iawn. Beth os yw'n tŵr ni'n disgyn? Bydd ein tŵr ni byth yn disgyn! Be' sydd y tu hwnt i'r ddinas? O, digon o dy holi, Petra! Ma' dy ben yn y cymylau! O, 'na ddigon ar 'na. So nhw'n joio'r holl gwestiynau 'ma. Ma' 'na'n glir. Beth sydd o'i le ar stopio a syllu? Pwy sy'n dweud bod rhaid adeiladu? Pryd fydd yr hen ddinas yma'n ddigon uchel? Mae'n rhaid bod mwy i fywyd na hyn! Wn i ddim, Petra. Well i ti fynd i siarad gyda'r un doeth. Nawr, ble mae'r morthwyl yna? Dach chi'n gallu gweld i forthwyl a... Ie, dyna fo. Stuck ar ei gefn. Da iawn chi. Llygyd craff yn fanna. Yn gallu darllen ac yn amlwg, da chi'n detectives tan gamp hefyd. Dringodd Petra i'r tŵr uchaf, a gwrandawodd yr un doeth arni. Wedi iddo oedi ac ystyried, atebodd. Petra fach, mae'n bryd i ti dyfu i fyny. Y ddinas yw'r byd, a'r byd yw'r ddinas. Derbyn y drefn, y gweithia'n galed, ac mi fyddi di'n hapus. Dyna eiriau yr un doeth. Da chi'n credu fo? Ac felly, aeth Petra ati i ddilyn y drefn. Dim stopio. Dim cwestiynu. Dim ond gweithio'n galed. O fore gwyn tan nos. A hithau wedi blino'n lân ac yn teimlo'n ben isel, aeth Petra i wylio'r byd, a gwelodd rhywbeth rhyfedd. A be di hwnna te? Dach chi'n gwybod? Snam clem gen i. Hmm. Chwifiodd Petra a galwodd, a daeth y peth rhyfedd ati. Dos â fi'n uwch, mynnodd Petra. Estynnodd y peilot ei llaw. Peilot? Be' fydde'r peth yma te? Tybed? Cododd y ddwy i awel y nos. Mae'r tyrau i gyd yn edrych yr un maint o fan hyn, meddai Petra. Dyn nhw'n rhyw bell, bell, bell i fyny'n uchel, yn uwch na'r tyrau i gyd. Mae pob un yn edrych yr un maint. Dyna ddiddorol. Cododd y ddwy yn uwch, ac yn uwch, ac yn uwch. Teimlodd Petra y gwynt yn ei gwallt. Mae'r ddinas mor fach, a'r byd mor fawr. Gwenodd y peilot, a throi am adref. Ymdrochwch. Ych chi'n gallu gweld y ddinas rhywle? Ie, dyna chi. Yn y fanna. Ymdrochwch ar bob dim arall sydd o gwmpas. Ymhell o'r ddinas, y byd mawr crwn. Waw. Sa chi'n hoffi mynd fyny yn y peth yma? Credu fyswn i'n hoffi'n fawr iawn. Dychwelodd Petra i'r ddinas. Aros! galwodd, wrth wylio'r peth yn codi. Dangosa hyn i bawb arall hefyd! Daeth geiriau'r peilot yn ôl ar y gwynt. Ni'n hen ydw i, a bach yw'r fasged. Dangosa di iddyn nhw. A dyna wnaeth hi. Dyma be oedd y peth, da chi'n gallu gweld? Ie, da chi'n gywir! Balŵns awyr poeth oedd enw. Wel, dyna chi glyfar yn ti. Sbiwch, dyma'r ddinas uchel. Ddim yn edrych mor uchel erbyn hyn, ydy o? Na, ma' pawb yn 'u balŵns yn hedfan i ffwrdd i weld y byd a'r pedwar ban oddi fewn iddi. A dyna ni ddiwedd ein stori am heddiw. Nethoch chi fwynhau? Do, Wel, nes i fwynhau hi'n fawr hefyd. Achos mae'n bwysig iawn i gofio, dydy? Weithie, allwch chi uh, weithio'n galed, a gweithio'n galed, a gweithio'n galed, a gweithio'n galed, ac anghofio bod na fwy i fywyd na gweithio'n galed yn unig. Yndi, mae'n bwysig i weithio ac i feddwl ac i ddychmygu, ond weithie, Mae'n bwysig i allu gweld y byd a phopeth sydd ynddi a phopeth sy'n wahanol amdani. I edrych allan a nid dim ond ar i fyny. Ond, wrth gwrs, rwan bod y stori na wedi dod i ben, bydd angen i ni chwilio a chwalu am stori arall, neu bydd angen y stori yna chwilio a chwalu ei ffordd yma i'r gornel straeon. Ond am rwan, fi'n credu bod ni'n gwybod faint o gloch fi hyn yn tynnu. Mm -hmm. Dwi'n meddwl bod hi'n amser gwely. Felly, dwi'n ma yma, dwi'n mynd i nôl fy mlanced. A tan tro nesa, gyfeillion, bechgyn, merched, mamau, tadau, Wyrion, wyresau, mam-gu, tad-cu, nain, taid, antis, uncles, pawb! Nos da.